Hmarka thawngṭha dal hleiruknak Sabbath ni kha a dih tikah Mary Magdalene le Jeim nu Mary le Salome nih khan Jesuh ruak thuh awk caah cun zihmui kha an i cawk. Zarhpini zingka te ni chuahka te ah khin thlan ah cun an va kal. Lam ah cun pakhat le pakhat kha Thlaankhar lung kha ahodah a kan hunpiak te lai tiah an i ceih. A khar cu lung nganpi a si. Cun an hun zoh i lung kha a rak i thawn cang. Cucaah thlaan chungah cun an lut i puanrang aa aih i orhlei kam i a rak ṭhumi tlangval pakhat an hmuh i an lau ngaingai. Cu pa nih cun, Nan thinphang hlah u. Vailam ah an tahmi Jesuh Nazareth Khuami kha nan kawl ti kha ka hngalh, sihmanhsehlaw hika ah hin a um ti lo, a tho cang. An vuinak hmun in zohhmanh u, cucaah cun va kal u law a zultu hna kha le Piter kha amah nih aan chimh hna bantuk te khan nan hlanah Galilee ah a kal i cuka ah cun nan va hmuh lai, a ti tiah va chim. hna u tiah a ti. Cucaah an chuak i an thin a phang i an ning a ṭih caah thlan cun an le, an thin a lau tuk caah ahohmanh an chim hna lo. Marka thawngṭha donghnak sau deuh Mary Magdalene sinah a lang. Jesuh cu thihnak in a thawh hnuah zarhpini zingka te ah khan Mary Magdalene sinah khan a lang hmasa bik. Cu nu cu A chungin khuachia pasarih a chuahpiakmi nu kha a si. Mary cu a kal i a hawile kha a chimh hna. A ngaih a chia. An rak ṭap i Jesuh cu a nung i ka hmuh tiah a chimh hna tikah khan an zum lo. Zultu pahnih sinah a lang. Hi hnuah hin zultu pahnih hna cu khuate lei i an kal lioah khan an sinah Jesuh cu a lang. An kir i a dang kha An chimh hna, sihmanhsehlaw an zum hna lo. Zultu hleikhat sinah a lang. A hmanung bik ah Jesuh cu a zultu hleikhat hna sinah khan rawl an ei lioah a lang. Zumhnak an ngeih lo ruang le a nung in a hmumi hna chimmi kha an zumh khawh lo ruangah a sik hna. A thawh hna i, Vawleicung khuazakip ah va kal u law miphun zakip kha thawngṭha bia va chim hna u. A zum i tipilnak a ingmi paoh cu khamhnak an hmu lai, a zum lomi paoh nih sualphawtnak an hmuh lai. A zummi pawl cu hi ṭhawnnak hmelchunhnak hi pek an si lai, ka min in khuachia an ṭhawl khawh hna lai, holh theih loin an holh lai, rul kha an tlaih hna i sivai an din zongah, ti hmanh in an um lai lo. Mizaw cungah an kut an chuan lai i an dam lai tiah a ti. Van ah a kai. Jesuh nih bia a ruah dih hna cun vancung ah a kai i Pathian orhlei kam ah khan a hung ṭhu. A zultu kha khuazakip ah an kal i thawngṭha bia kha an chim. Pathian nih an sinin rian a ṭuan i an phungchimmi kha a hmaan tiah ṭhawnnak hmelchunhnak caah a pekmi hna thawngin a langhter. Marka thawngṭha donghnak tawi deuh. Nu hna kha Peter le a hawile sinah khan an va kal i vancungmi nih a rak chimhmi hna kha a tawinak in an chimh hna. Cu hnuah cun Jesuh hrimhrim nih nichuahlei in nitlaklei tiang zungzal a hmunmi khamhnak kong bianung le biathiang cu a zultu hna thawng khan a thanh.